Hello, today I wan welcome una to another episode of Law in Pidgin. My name na Hope Azinuchi Azeru Oziri. Today we wan talk about the topic wey we wan talk about like I don tell una say law in Pidgin wetin the wetin law in Pidgin come do na to na to teach you wetin you no know before and to make sure say some kind wrong wrong things wey you bin dey feel say na true Or say na so e suppose be, say no be so e suppose um be. Today wetin we go talk about na if you find lost property for for road, okay make I put am like dis, wetin law talk about lost property like if person lost something okay for example now I dey waka for road now my purse fall, if you you pick dat purse Wetin you go do, wetin law talk say make you do and wetin we wan talk today. You know say some people, once dem see wetin no be and once dem don pick something wey no be, maybe you just dey waka for road, dey you dey waka like this, you see money wey no be your own, you pick am, you take am, some go say ah God don bless me, no God no bless you, God no go fit use another person property Another person team bless you. Some people go keep am tell you say na their luck for today. No be your luck. Law talk say if you wey be person, you be individual or police person, you find property wey no be your own, you find am for you see you just dey waka for road, you see something wey be say no be your own, you see purse wey no be your own, you see money wey no be your own, you see phone wey no be your own, anything wey you see wey no be your own, Law talk say as you know say no be your own, true true no be your own. No be God's blessing in disguise, no. Law talk say make you or that police person wey find that thing, say make you carry that thing wey you find for road wey no be your own, wey you pick for road eh, wey you pick wey no be your own. Say make you carry am go the nearest police station within twenty four hours. na wetin dis one mean be say if you pick let's say around 12pm you dey waka for road you pick money wey no be your own around 12pm law say before 12pm the next day say make you carry am go eh, the nearest police station go keep am there and when you reach there you go explain to them say this property na like this you take see am for road any policeman wey receive that property from you The duty of that policeman na to make sure say dem write your own name, you wey pick am, write wetin you pick, write the time wey you bring am, everything, every information wey concern that person, that thing wey you pick, dem go write am down. Dem suppose get book, every police station suppose get book, record wey dem dey take record um things wey people pick for road wey no be their own, wey dem return to police station. and if you carry this thing go police station no be the police people own i dey go somewhere no be you no mean say like okay you pick phone for road you carry am as you just carry am reach police station police people convert am to their own no no be so law talk am no be so law talk am if you carry that thing reach police station dem go as dem enter that record finish then police di nigerian police police station or di dpo for there di policeman wey dey in charge of dat station go publish dat thing dat thing wey you pick una see the way dem dey take publish if dem if a person miss or dem see small pikin wey miss wey dem carry go station and the same way dem dey take inform the public say ah so so pikin dey station o if you dey find your pikin come station na so dem go do for na so dem suppose do for anything wey person

di head of police for dia make im do notice tell di public say so so tin dey so so station o if you dey find so so tin come station come explain how e take be your own come explain how dat tin wetin how dat tin look before dem go give am to you no say make dem publish dis tin for newspaper come still publish am for electronic media wetin dis one mean be say if um person phone loss person pick am go station Police pipo as dem receive am, dem go publish am for newspaper for at least three dailies, for at least um um newspaper combine wey um wey be newspaper and um either for radio or television or so now wey social media don come with social media, dem go publish am for three of dem like dat make public know sey so so tin dey so so, so dat di owner go kon pick am. Now, if dem don do dis notice for like six months nobody come, come pick that thing come talk say that thing na im own law talk say make police carry that thing go magistrate court as dem go magistrate court the magistrate go auction that thing as magistrate auction the thing dem sell am as dem sell am the money wey dey there dem go carry am put for police fund i no wan call the long name ma just shorten am like that police their fund so officially na like this dem dey treat um um found and unclaimed property you see something you find am nobody say na im own you carry am go station na this procedure police go take before the thing go finally end for police um front no be police people that no be DPO get am no be the police man wey wey um receive am from you get am na so e be now you don know if you dey waka for road see wetin no be your own no take am say na your own no be your own carry am go the nearest police station no be God's blessing in disguise no do am if you